Mela di triq Ġużell u l-Mercer. Dak jiġi minni.
Sejjem. Bis-serjetà Ġużell.
Triq Salvu Azzopardi hawnhekk joqgħod. Hawnhekk. Hawnhekk għandna il-personalità ta' din il-ġimgħa għax infakkarkom illi l-ġimgħa li għaddiet Antonio Bartolo qalilna li kieku kellu jagħżel lokalità li jmur joqgħod fiha jew li jkun minn dak il-post għażel Ħad-Dingli. U llum qegħdin f'Ħad-Dingli fit-triq Salvu Azzopardi fejn ħammorru niltaqgħu mal-personalità li ħafna minnkom tafuh Imma qatt ma tkellimna miegħu b'dal-mod. Fil-fond.
Fil-fond, tlaq.
U t-tnejn jiena daqqajthom l-għota. U għemmu, sinjuri, għanna lil Joseph Muscat. Mux il-Prim Ministru. Efe, eh, Joseph Muscat. Eh, ex Prim Ministru.
Ex, ex. Joe, inti jajdulek Ġużu. Eh. Muscat, maruf bħala. Il-Bezuza. Il-Bezuza. Ġo, sinti għal-forsi minn marfekx, inti dak ir-raġel. Illi tkun qed tiġri jew timxi. Bin-nagħaġ u l-moss fuq dejn l-iklief suċċess. Ejwa, ejwa.
Kemm ilek tagħmilha?
Illi meta kelli dawk l-20 sena.
Ħobbi battu żgħir da, mela. 55 sena. 55 sena. Da xogħolok imma hekk jew. X'inhija? Xogħolok dak?
Le, konna ġemma l-gvern ukoll. Ah, ora, passat.
Passat hemm.
Bħala delizzju. Delizzju. Isma' issa fuq in-naċ u l-mos nitkellmu għax mhux lok. Ġusu, id-dar tiegħek jisimha l-Imnarja u hawn diversi annimali bit-tabella bin-numru. Għaliex? Edda konna ġawirja tal-qali minn għalija. Kien jagħmel għal-gvern. U kienna nagħmlu l-om jagħmlu l-om il-numri biex ikun jafu l-muma. Mbagħad jiġġaġġjawhom. U ġifieri dawk huma n-numri li kont ħadt sehem bihom? Le, tawhomlhom huma. Eh, ma li kienu ħadu sehem bihom l-annimali tiegħek. U rebħu, rebħu.
Il-baħt kont. Kont għandhom iż-żmien.
Mela għal 84, 82, dak 86. 86 naħseb hija. U 186. U 186. Ikbom lotto hi.
Issa, ġus.
Għaliex semmejta l-imnarja d-dar? Għax l-imnarja Ma ngħidlekx l-ewwel festa li nħobb, għax l-ewwel tħaddin li Santa Marija, imma naħseb biex inxuxi. Tħobbhom kważi ndaqs. Ejwa.
U kieku kellhom kunu f'ġurnata waħda, naħseb li nipprova ninqasam. Tinqasam minn nofs. U l-mos imorru naħa u n-naċ imorru naħa l-oħra. U la tinsemmuhom, ħa mmorru minn di triq għal triq it-turretta fuq dik li cliffs. Tlaqna, tlaqna, warajk, ġus, warajk.
Dan kaqtat, eżan, dekaw, kulħadd, warajk ġbin. Għaddi, kok, fil-familja ġbi. Ġus, inna ċu l-mos, xie fissru għalik? Ħajja tijek, wara l-familja. Wara l-familja. Meta tgħid li imma il-ħajja tiegħek hekk. Għaliex għax hawnhekk waħdek kun naħseb le. Inti huma. Ma jittantani ħadd. U hekk tieħu gost. Imma eh, eh, ngħid jien li żommoża jew naġa x'sodisfazzjon għandek.
Bħal min pereżempju għandu siemel jew għandu l-għażafar, id-delizzju. Ġus, kemm għandek mos u naċ?
Ribsisti waħda. U minn jaf kemm darba inti u tira Ġabuk fuq xi filmat jew hekk. U mad-dinja kollha qed. Issa nistaqsik mistoqsija x'dibdet inti ħalib minn għandhom tieħu? Minn tannaċ. Minn tannaċ.
U taħlibhom kollha inti waħdek. Kollha? Imma nqassamhom. Eh, mhux kuljum. Mhux dejjem le, kuljum naħleb. Kuljum. Imma per eżempju Daw ix-xara jien għandi 30. Jinqsu 10 ma jibqgħux jeħelbu biex żdiedu 10 oħra. Dawwarhom bejnietom. Biex dejjem ikolli l-ħalib. U ġus, kif bdejt għad il-bicċa xogħol tan-naċe? Kif ġiet? Jien missieri kien binna jiġbor in-naċ. U għaw kien ikun. Le.
Għar il-bit fuq ir-rest tal-busti. U konna kont minn murmiju. Dej.
Mbagħad ekkwistajt l-ewwel 20 naġa u mbagħad sejjer. Dejt nixtri tnej, erba, ġilitani xi waħda missieri.
U għandhom isem in-naċ. Semmihom jew. Ma kollha narafhom.
Kollha tarafhom.
L-iktar waħda favorita tiegħek li mi? Xorta.
Kolla?
Ma jgħidx qoddim, ma għandek waħda jek li għal qalbek. Le, le, kolla l-istess. Kolla l-istess.
Isma, barra jittajja.
U l-ġbejniet, tamilom inti kollu mill-bidu sal-ħar. Tamilom il-mara, ma kolla mbiħom. Għandix tuqbu.
Għax iġu anka mizzurri. Mill-lim, minn kull-imkien. Jiena naħseb dawra m'għandnax, issa qabel ma mmorru fuq il-post wieħed mill-favorit tiegħek fuq l-irdumu. Tana. Ġew saw għaw xanna wisfel. Hawnhekk fejn jurdu s-sajfu fix-xitwa. Għal-frisk, u għasħana, u għattin. Is-sajfi kollhom il-frisk.
U fix-xitwa jkollhom is-sħana. Bl-air condition mela. Eh. Dejjem.
Ejwa ranġuni l-air condition. Eh, eh, ħabba fih maħnu mela. Ġews, u int għattina li tarafhom tiegħek. Nitlaqhom ma nafx ta' Malta kollha. 30,000 naġa ġifieri. Kien hawn narafhom kollha. Kollha. Kollha.
Mela sewwa għalek parra tajjeb tajtilhom bisimhom wieħed wieħed inti. Ġews, minn hawnhekk. Daw kan kan jekk jitħaqqu ma ħadd ieħor.

Hemmhekk hemm il-klips, il-ħanut. Inkun għaddej minn hawn, ikun hemm ikun mimli bit-turisti joħorġu jiġru x'in jarawhom. Ġus, u ma nafx, il-mara. Ma kontx tinnamra xi naqra magħha. Dik mhux minn hawn. Le, imma inti hawn ġibta? Ejwa, ma.
Ġieli ġibta naqra hawnhekk għal dejt.
Mhux kull ġezer ma darbi fil-resset. U kemm ilek miżżewweġ? Għamżin se.
Isma, Ġus, jena ringrazzjak tal-li għattajt dal-ftit ħin maħna tajjeb. Għaxirinu Anka ħna, min jaf kem ħajamlunna like fuq il-Facebook tajjeb u jek koġob għamlulu like. Inti li kieku ma teħx ħaddingli. Fej kont teħx minn Malta u għawdex, fej tażel? L-ewel ma nażel l-imġar. L-imġarr.
Mela inti l-ġimgħa d-dieħla ħa nkunu qed insibu persuna interessanti bħalma int interessanti int illi toqgħod l-imġarr. Ġużu. Il-beżuża.
Il-beżuża, grazzi ħafna. Grazzi intom ukoll, tokolkom bżonn xampleġu. U tinsewx il-ġbejniet tal-beżuża. Bok jom qabel.
Eh.